My people I hail una o, una are welcome to Fashion and Art Academy, the place wey una go learn the skills wey you go take empower yourself for life. This time, we wan go another level o, in fact we wan carry our aeroplane come go another level for the sky. I know say una don dey already practice, una don dey do plenty plenty work, this time around una go take plen take plenty plenty patience do this work. No worry, im dey easy as I always dey talk, just make sure say una practice. Today we wan learn about eight piece fish skirt with triangular flares, yes eight piece fish skirt una know say una don do six piece so this one go dey like revision so na eight piece fish skirt we wan do make we go the board go see how e look like. So make we look the board. This na how the skirt go look like. Una see say we don add something to am. This one na the triangular flex wey go dey inside. I go show una how you go do that one. But as for the eight piece fish skirt, remember say we, when we do our six piece, na three pieces dey for front. This time, na four pieces go dey for front, four pieces go dey for back. This na how e look like. Make we look di pattern. Di pattern wey we go use, as una see am from di name, we go divide our measurement into eight. So because we divide am into eight, na di same way we go still take do our pattern from waist to hip to break come put di flare be dat. Make we come look di measurement wey we go use make our skirt. Dis na di measurement wey we go use take our make our eight piece fish skirt. Make we come begin dey write di measurement down. Di measurement wey we go use for di waist na twenty six inches. Di hips wey we go use na thirty six inches. Di waist to hip still na eight inches we go use. Di waist to break wey we go use na fifteen inches. Di break wit wey we go use na thirty two, we go comot four from inside our hip come use thirty two. Di skirt length wey we wan use na twenty five inches. Di flare width wey we wan use dat one we go use seven inches. Now we go come talk di about di triangular flare na im be di one wey we go take use.

So na so the measurement go be. Make we come begin dey divide our measurement. We go come start with our waist. Our waist na twenty six. If we take am break am down into eight, the thing wey we go get na three one quarter. So we go divide our hips into eight. We come get four and a half. Our waist to hips, we go leave am like that. The waist to break, we go leave am like that. The break width, we go also divide that one, break am down into eight. E go come give us four inches. The skirt length, because say we go take weaving machine weave am for down, we go just add half inch for the top wey go use turn am for inside and half inch take weave am for down. So that one go come give us plus one go give us twenty six. The flare weight wey we wan use na seven inches. We go add seam allowance for on top am for for one side for the other side. So we go add one inch, e go come give us eight. Make we come look the triangular flares. Na ten inches we wan use but we go put seam allowance for on top, we go put seam allowance for down. That means say we go add one inch, e go come give us eleven. Di floor width na seven inches, we come add our seam allowance half inch for di two side, dat one go give us eight. So make we come begin dey do our pattern now, we go take our paper as we do am for six pieces, we go fold our paper into two, come begin dey measure am. So we don fold our paper now, we come begin dey measure, di first measurement wey we go put. na three one quarter but you know say as we don already put am here we just divide am into eight we go still divide am again into two come add our same allowance so if i divide am again into two e go give me one five over eight As una see am so, na so im be. I go come add extra half inch, come join am. That one go come give me two one eight. That one na the measurement wey we go put for waist. Then the one wey go dey for hips, we go divide am into two. That one na two one quarter im be. I go come add half inch, see my allowance. Come join am come give me two three quarter. The break width wey dey here na we go divide am again into two. That one go give us two come add half inch join am come give us two and a half. So I go first put my two one eight for on top here. This place na my waist na two one eight go dey there. I come measure down for eight inches come put my hip there my hip wey i go put na two three quarter im go dey there this one na two three quarter i go just i go just use ruler draw am down because say the thing the difference no dey too much na only half inch be the difference we fit use am like that. Come measure my waist to break. My waist to break wey I wan use na waist to break where una dey na? Okay, waist to break na fifteen inches. I go come measure am down. Na fifteen inches I go put here. For on top that measurement of my waist to break, na this two and a half I go come put there wey be my measurement for my break width. I go just take am go like that. Na rule I go use. This one na two and a half. After that, we go come measure our length. Our length wey we wan use na twenty-six. So I go come just measure am like that. This one is na twenty-six. Now, from here to here na from here to here na twenty six inches but I wan know the distance between here and here. If I look am well, I comot fifteen from twenty six na eleven I go get. So I go just take that same before I, I go just write am there na eleven I go put here. Na im be the measurement wey dey from here go here like this. I come put my flare width

Na here e go be. I come cover am go the down. So this one na the measurement of our skirt. Make I come show una how we go take do the measurement of our triangular flares.